then afterwards we open brackets then close then you do ching nobva waisa mastatements to do kana condition ino yamitiwa ya, ya, ya maybe pane macondition two and eh, this is what we call a nested eh, if and are ah, not nested though its not nested sorry sorry sorry sorry so maybe pane macondition two unobva wati else if ubva waisa futi chii condition yako condition yako muno then chi ubva wapena kana pane imwe futi unoti else chi if condition then chi yobva yataura oh wobva wati kana pamanje wozoti haa ezvino kana munhu azoisaiwo any other thing manje ndo panonzi else then wobva wazoisa chi mastatements ako imomo iye futi munomu ndomanisa mastatements munomu ndomanisa mastatement so let's say we want to create a program inobvunza munhu age yake handi Eh, if you're zvinoitwa pamasaita eh, if you're 18 inokuudza kuti chi eh, access granted if you're less than 18 years inokuudza kuti eh, not permitted and eh, uh, let's say you are yeah ipapo chete so i think angori chi two ndo panongori ne two macondition handi so tinotanga tati print ft enter your age bra yakubvunza kuti eh, eh, eh, blaz mune chii wobva wati scan f kakaka wobva wati percent d koma ambasechi age but age yedu hatina kuidi kuideclare so vanotanga vaideclare kuno kuti age sorry sorry sorry so wobva wati chi if chii manje tot ah, blaz if age is chii this double double ayo zvinomira kuti equal and if age is equal to chii to 18 then do chii this tobva tati eh, maybe toda kuti eh, kana age iri 18 hande toda kuti variable yedu inonzi h2 iprinde kuti izoprindiwa but ichaprindiwa needge yemunhu iye yani so what you want to do right ndezvokuti kana edge yako une 18 years we want to assign the edge kuti 18 ka tobva taisa muvariable chi inonzi h2 so what we mean is if youare 18 then chi age 2 is equal and to, to chi to age and inoyi of which in this case i18 saka wachikwanisa kungoti h2 equals to 18 this means kuti take macontents ari muvariable inonzi age uchimaisa muvariable inonzi chi age 2 zvasiyana equal one uyu anomira assignment but uyuyu manje uyu ndoanomirira kuti equals handi kuti if age is equal to 18 if age the uh, contents of age akafanana nemacontents ari necontent inonzi 18 then do this saka kana yapedza toda kuzoti izoprinta chi age 200 print f mm, percent d about comma chi age 2 and yaprinta ipapo inotoda kuti yotiyo age is and eh, what what what what access it else if eh, maybe toti chi else if age eh, or tazoti kana usingori uri less than chi less than 18 handi mm -hmm. else if chi uri less than uri less than 18 hande else if age is less than 18 then ichitomira kuti then chino ichi then print f plus eh, hakusi eh, kwenyu kuno and new line what what not then e, toda kuti else e, if kana uri greater than 18 and if age yako is greater than 18 ovana kuti ah, toda kuti chi you two that are plus ma makapenga and then okay this ndikanditongopinza imwe concept munomu toti toda kuti titi alright ah, rega tidai e inobva yati blaz mai makapenga kandi kana uri greater than 18 kana uri 18 inokudza izvi izvi kana uri less than 18 inokudza izvi kana uri greater than 18 inokudza izvi then which means uh, hapana condition isipo manumber ese akatobatwa kubva kuna minus wese kusvika kwese akabatwa saka else ake ana basa ndi so what we do is you nonchi oh sorry ndasira closing panapa what you do here warana manje chati enter your age not ah, maybe ndine 12 years and yeah, novhera kudza tichi plus kwenyu akusi ah, kwenyu kuno so zvaiita program ndezvekuti pandarana yawo yakati int enter age ndabva naenter yabva yasaina age yandaenter tuchi tuvariable inonzi age sikabva yauya manje pacondition akabva cheka manje if age equals to 18 yabva yaona kuti ah no no haasi tombori 18 inobva yati no saka hatisi kuita zvinhu muno yobva yati else if else if age is less than 18 yobva yati ya ya ya to less than 18 kaataura 12 go then yobva yaprinda izvo but what happens ndanyora kuti 18 ndanyora 18 iri kufanira kundudza kuti chi eh, your age is 18 access granted handi so if i press enter yatora your age is 18 access granted which is nice so afterwards um takuda kuona kuti maybe ko ndakati nditaure kuti ndine 30 years ant eh, kana ati maybe ndine 30 ye ah ndisugona nyora 30 years ndoona kuti ah plus makapenga ndozvaitika panapa and Eh, so zvinoitika manje let's say ukuda kuisa zvinhu zvako murange kuti else if age is less than 18 and but age yako is, is greater than the rand unobva wati and age is greater than zero zvinongomira kuti else if chi age yako uri between zero nji and 18 otherwise waikwanisa kungoti panapa is greater than zero and age g is less than g 18 then obva wanyora kuti chi mm, blaza kusukun kwenyu kunoku else if age g is greater than 18 manje and age maybe is maybe between 18 and 30 ande inobva yanyorera izvi else manje else inobva yanyora kuti haa ah, maybe wanyora kuti minus two handika kana kuti wanyora kuti 40 years ndo patinenge chida kuti tichiprint f era mheno era kana kuti haudiki too young or too old and then so if you run this much uh, pane pandakanga ona oh, iti ndaisa so panapa ndakanganisa ndinofanira kuti if age is, is greater than all right ndasina ku kanganitsoka so akati age takati age manje saka toda kutesta condition yedu ya18 ini handi saka kana tati 18 tiri kufanira kunyora chii iri kufanira kubudisa izvi kuti your age is what 18 handi yabva yabudisa your age is 18 takuda kutesta range this range ine manje so between 0 and and 18 so rega tise kana 2 hant 2 unofanira kuti unonyorera kuti plus akuskweny kuno plus akuskweny kuno o chimwe futi chiri munomu ichi 17 years plus akuskweny kuno which is good then toya munomu which is greater than 18 handi but less than 30 andika tobva tataura kuti chii maybe macondition edu tese anapa ega titi 20 20 years ka inofanira kuti nyora kuti plus makapenga plus makapenga wazonyora number maybe 50 manje because 50 ndoyatati else else yedu iri kuti chinhu chiri pamusoro chisiri murange inoi zvisiri murange muno ndozvinhu zviri greater than 30 nezvinhu zviri less than 0 and sa maybe tati 50 inofanira kunyora kuti era era wakanyora minus 8 inofanira futi kunyora kuti era era waona so that is the basic uh, ameno staff iroro let's say mm. um, yatoti nested if manch ndiyoti mukwati meif meme unoda kubvunza imwe futi handi toti tine two mavariables age handi

is a boy handi haisati apedza icondition iyoyo icondition wanani mukati mekuti if ombo is a boy kana zvagrantiyo zvazvaaccessiyo tobata kuti if fut omri is a student at harare institute of technology then mukati macho futi choto kuti if omri eh, is cool then wozotaura zvakuda kuti zviitike machani macondition ma, ma ako nesed if kunesta maconditions ngape example yekuti chiwa mm, kuti if mvura if poto iri pamoto Handi. Hazvirevi ka kuti chi mune chinhu handi. Hazvirevi kuti zvinhu zvatobikika. So tinobva taisa imwe condition futi mukati if poto iri pamoto then if mupoto mune mvura then if mvura iyoyo yaboiler then tabika tii anoona ndozvatiri kungotaura izvozvo so panapa ndinoda kugadzira isimbu simbu demonstration yekuti tinoda kutitsvaga if age toti toda kusanested if loop redu riri munomandi But else if chi age is greater than zero chi and age is so which means else if age is between zero and 18 handika but mukati me if imomo toda kucheka kuti e, kana iri between zero na 18 toda kucheka kana iri chi seven handi kana iri seven then do this else unongoprinta akuti blaz hakuna hakusi kwenyu handi so toti if toisa imwe if redu if age equals to chi seven then chi print f mwanana handi kana kuti e eh, mwana anoenda kucrash i mean something like that else kana ingori imwewo number isiri seven in that range yazero to eighteen else do this and so takuda kuenter number yedu manje saka takaenter number iri between zero and eighteen and kana isiri iri between 0 and 8 kana isiri 7 ichaprintiwa this statement roti blaza kusquare asi kana age yacho ari 7 kuchaprintiwa kuti chi mwana enda kucreation mm. saka takarega titange taita example yekuti tongoprinta number between 0 and 18 and taisa 8 iyo munira kuti chi blaza kusquare what if takanyora 7 manje mwana enda kucreation waona mukati me if imomo mfuti imomo ye yeah, asida kuconfisa ipa da kungotadza i so cool i mean saka kana ari seven manje waona unokwanisa kungozoisa futi maybe pamwe if statement rimwe rova what if age two is equal to 19 handi do this print f you are too young for her and else print kuti mwana enda kuri crash saka aya ma if statement edai let's say age yedu iyi age two iyonoyi taiti ndi 300 takaprinta seven ichangodini ichangonyora kuti mwana mwana aenda kuchechi kucresh asi let's say age two yedu yanga iri nineteen ichazodini inozoprinda kuti youare too young for ye ndo zvayakufanira kuita so let's see seven youare too young for ye maona kana futi kana futi uchida kuzviita izvozvo unokwanisa kuisa futi rimwe if munomu wobva what if what what what what do this and do this so thats manested if statement kuti mukati meif unoisa rimwe if mukati me sa basic idea ndeyekuti mukati meif handi unenge wagara une condition yako maybe pane imwe condition yechituya kuda kubvunza futi yekuti for something to happen hausi kuda kuti pangu ane condition one eh, unoda kuti pane condition two if youare crossing road check left kana kuleft kusina chinhu check right kana kuright kusina chinhu then you can cross handi asi kana wacheka left wakaona kune mota nango kuright kusina mota which means you cannot chi pass unoudza kuti chi ah, plus kune side risini riri kuya mota saka chimbomirai chi kupasa